Dwi'n recordio'r pwt hwn ar ddydd Llun y cyntaf ar hugain o Orffennaf, a phrif bennawd y dydd yn Sbaen yw ymddiswyddiad Josep Antoni Duran i Lleida. Duran oedd, tan heddiw, Ysgrifennydd Cyffredinol y Glymblaid Genedlaetholgar Gatalanaidd, Convergència i Unió, neu Gyd-gyfeiriad ac Undod yn Gymraeg. Er iddo sefyll lawr o'i rôl fel Ysgrifennydd Cyffredinol y Glymblaid, fodd bynnag, bydd yn parhau i gynrychioli Barcelona fel aelod yn Senedd Sbaen. Mae arweinydd y Glymblaid, Artur Mas, hefyd yn arweinydd ar Lywodraeth Ranbarthol Catalwnia ar y foment, ac mae'r papur newydd Catalanaidd El Periódico yn awgrymu'n gryf mai anghydfod rhwng Mas a Duran sydd wrth wraidd yr ymddiswyddiad. Mae'r papur Sbaenaidd El País ar y llaw arall, yn honni nad yw Duran wedi rhoi eglurhad dros ymddiswyddo, neu o leia, ddim un digonol. Mae ef ei hun yn honni ei fod yn ymddiswyddo er mwyn rhoi cyfle i eraill yn y blaid gymeryd mwy o gyfrifoldeb ynddi, a'i fod ef ac arweinydd ei blaid bellach yn cytuno ar bopeth. Un peth nad ydynt bob amser wedi cytuno arno, fodd bynnag, yw'r cwestiwn o annibyniaeth neu hunan-benderfyniad i Gatalwnia. O fewn clymblaid Convergencia i Unio, mae Duran yn perthyn i Undeb Democrataidd Catalwnia a Mas yn perthyn i gyd-gyfeiriad Democrataidd Catalwnia. Er tebygrwydd a chydweithrediad y ddwy blaid, bu anghydfod rhwng y ddau wleidydd dros sut yn union i eirio'r cwestiwn ynglyn â canibyniaeth i Gatalwnia yn y refferendwm yn gymhorol ar y mater sydd ar y gweill. Roedd Mas yn ffafrio gofyn os oedd yr etholwyr o blaid gwneud Catalwnia yn aelod gwladwriaethol newydd o'r Undeb Ewropeaidd, a Duran yn ffafrio gofyn yn syml os oedd yr etholwyr o blaid annibyniaeth. Efallai fod amnelo hyn â'r ffaith y byddai llywodraeth ganolog Sbaen, yn enwedig o dan ei harweinyddiaeth adain dde bresennol, yn siŵr o wrthwynebu aelodaeth Catalwnia annibynnol yn yr Undeb Ewropeaidd. Boed hynny fel y bo, mae Duran a Mas nawr yn mynnu eu bod yn gytûn ynglŷn â'r geiriad sydd bellach wedi ei dderbyn gan y rhan fwyaf o'r pleidiau Catalanaidd, ac sydd ddim yn crybwyll Ewrop. Maent hefyd yn mynnu nad oes gan yr Anghydfod gynt ddim oll i'w wneud ac ymddiswyddiad drwy ran yn awr. Gyda refferendwm rhwymol ynglyn ag annibyniaeth ar y gweill yn yr Alban, gobeithio y bydd yr haf yn rhoi cyfle i'r glymblaid Gatalanaidd roi safiad cadarnhaol at ei gilydd ar gyfer beth bynnag fu canlyniad y refferendwm hwnnw. Datblygiad arall i edrych allan amdano ym mis Medi fydd dod at ddeddf erthyliad newydd Sbaen i rym. Mae gweinidog y gyfraith o wlad, Alberto Ruiz Gallardón, sydd yn perthyn i blaid adain dde y PP, neu'r Blaid Boblogaidd, wedi cyhoeddi y bydd y ddeddf yn dod i rym cyn diwedd yr haf. Byddai'r ddeddf, a'i gelwir yn 'Ddeddf Gallardón', yn cael gwared ar hawl merched yn Sbaen i erthyliad heblaw mewn achosion o drais, llosgach neu berygl i fywyd y fam. Wedi bod drwy broses ymgynghorol, mae hawl i erthyliad mewn achos o anabledd difrifol ar y plentyn hefyd wedi ychwanegu ati. Fel y gellir dychmygu, mae'r Ddeddf wedi denu protestiadau chwyrn, ac mae ffeminyddion yn rhybuddio y bydd yn arwain at sefyllfa debyg i'r hyn sydd yn digwydd yn Iwerddon, gyda merchaid yn gorfod teithio i wledydd eraill Ewrop er mwyn cael y driniaeth, gan arwain at sefyllfa eironig ble bydd y cyfoethog yn medru erthylu a'r tlawd yn gorfod dod â phlant nad ydynt yn medru eu cynnal i mewn i'r byd Fodd bynnag, nid yw'r ddeddf yn orwahanol i Ddeddf Prydain, ac mae'n llawer llai llym na Deddfau Iwerddon mewn gwirionedd. Er enghraifft, mae'r hawl i erthyliad mewn achos o berygl i fywyd y fam yn cynnwys perygl i'w iechyd meddyliol. Prif bwrpas y ddeddf yw i newid erthyliad o fod yn driniaeth y gellir ei chael yn ôl y galw i fod yn driniaeth na ellir ei chael heblaw mewn achos o angen. a bydd yn rhaid i ddau feddyg gytuno ei bod yn angenrheidiol cyn ei chael, sef y sefyllfa ym Mhrydain hefyd. Siawns fod hyn yn codi cwestiynau ynglyn â hawliau merchaid a'n statws yn y wlad hon, os na'n hystyrir yn gymwys i benderfynu drosom ein hunain os oes angen erthyliad arnom. Falle fod hyn yn egluro pam nad ydy deddf gau ar don yn denu mwy o sylw yn ein cyfryngau ni. Un stori sydd wedi denu tipyn o sylw yn ein cyfryngau ni, fodd bynnag, yw'r ffaith fod un o brif ddelwyr cyffuriau'r byd, a'i adnebir fel El Raton, neu'r Llygoden Fawr, wedi cael ei arestio yn Sbaen yr wythnos hon. O Golumbia mae El Raton yn hanu, ac mae'n debyg ei fod yn gyfrifol am fewnforio'r cyffur cocaine nid yn unig i Sbaen, ond hefyd i'r Iseldiroedd a'r Unol Daleithiau. Cafodd ei arestio yn Alicante gyda 40,000 ewro yn ei eiddo. Mae'n debyg ei fod yn gyfrifol, unau'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, am 400 o farwolaethau treisgar. Mae'n siŵr y bydd yr Unol Daleithiau a'r Iseldiroedd yn dathlu ei arestio hefyd felly, er ei fod yn anhebygol o newid tro'r trai yn y rhyfel ehangach yn, y, yn erbyn cyffuriau a dweud y gwir. Mae cysylltiad Sbaen gydag America Ladin yn rhoi rôl allweddol i'w i'r wlad yn y rhyfel hwnnw, ond mae'r trwch o gyhuddiadau o lygredd sydd wedi eu codi yn erbyn sefydliad gwleidyddol brenhinol a heddlu'r wlad yn ddiweddar yn codi amheuon ynglŷn â effeithlonrwydd Sbaen yn chwarae'r rôl honno. Efallai fod arestio'r llygoden fawr yn fwy o fuddugoliaeth symbolaidd na dim felly. Mae'n siŵr mai'r mater o lygredd sefydliadol fydd yn dal i hawlio penawdau newyddion Sbaen am y tro, ond bydd y cwestiwn o annibyniaeth i Gatalwnia yn poethi wrth i refferendwm yr Alban nesáu. Fel yn achos y refferendwm ar Gynulliad i Gymru nôl yn 1997, bydd canlyniad y refferendwm Albanaidd yn siŵr o gael effaith bellgyrhaeddiol y tu hwnt i'r Alban.